e i number one fan ya black leopard jiwan solimakamu channel i vito ra channel jiwan solimakamu i vito ra number one fan liya um a ni na xikipa xin'we lexi hi timoti eh, swi tele nyana ko va ku ni nge pfi ni mbala xa blue ku la u ta prova ku a na hambalangi xona lexiya as long as mi n'winyi ni kha ni ti tiva ku a na hambalangi xona lexiya um so swi tele swikipa swa black leopards ni swi mbalaku na ha yi rhandza na sweswi um i don't think loko kaizer chiefs yo relegatiwa

etilweni ku nga se va na misava so eh ku ri na xikwembu na tintsumi la Satan tintsumi ta hambanahambana ni ve ri ku na ntsumi Gabriel ntsumi Gabriel i ntsumi i ntsumi hi mhaka ku. bya rhumiwa yisa yisa mahungu kahle kahle mufambisi wa mahungu eh ivi ku va na vo Michael manyimpi malama a fanekele loko ku ri tilweni lama ma ti-taxi ma pfala pfale mapatu ku vitaniwa vo vo Gabriel i vo vo Michael ma ta nyimpini ku susani swithekisana swa n'wina kwalano so. ku na swiyengeyenge wa vo eh, se sathani a luwela ka lava ku rhangela ku dyonisa wa twisisa ne hi lera ra ku loko a ku ri kerekeni a li ta li ri ka worship team li tlhe li leader praise and worship satan ho thwa a yi nga ri kona ho thwa li akiwi hi ndlela yin'wana ya ku a ri a ri ri xiyimbeleri that's why tinqambi to tala ne ti ri madevhele more especially ta ku yimbelela gospel ho thwa a ri akiwe hi ndlela yin'wana ya ya ku hlamarisa ngopfu hundza lavan'wana tintsumi leta tin'wanyana what is it leswa swo xikwembu xi xi li favor xi ku lexi na xipaxi va sona na xipaxi va sona na xipaxi xi ti nyika nkarhi wa sathana dangerous ngopfu timoti swi dangerous ngopfu because munhu luya u ti nyikaku nkarhi wa ye- yena ngopfu u n'wi builder i gina a twa nga ku a ku fane ku ri yena kwalita leswi nga lun'wana laha ti lu- no lwa malo hi ka sesi a wu lava ku ri wena hi ka sesi a wu lava ku ri mani ya so se sathane ri ti vona ku mi ni kahle mi imagine madinonyani mo mo- mo tala lama hi ma vonaka ma ma nga ri kahle njhani mara u dyi vo dyi titwa mindzilo se imagine la- lama nga mindzilo ku mo ma titwa njhani ri titwa loko mi ni mindzilo. what is this so loko vanhu va kha va khongela khongela xikwembu e nkulu jehovha yinini yini leswi twaka hayi mani swi leswi a fanele va kha va bye mina hi lihleketa ku fana na man'wani ma tivaku hi loko a fanele va kha va bye mina swi leswi mara va ta ni tsakisiwa hi yini a lweyi la langi xikwembu lexi fika loko swilo leswiwani a va fanele va ka va bye mina swi ku yininiyini ri rhangele makhocha laman'wana loko he guys damani wa hi butisa why ku fanele ku gandzeriwa yena ntsena. ma vona ka a mu gandze mina ne a ni ta mi nyika one two three four five man'wani na mu ma tlhe ma hlavelela nxo ku a mi wa ta xi ni borhi siku rihi ne la ni nga vhe ni ku xikwembu no no dyi vula siku ra dyona dyi vula ku ya siku leri a swi ni nyangatsi ngopfu laha ne loko a wu yo tana idea leyi a yi vhe hi yi raiser loko a ku u nga wari na sweswi a hi va yini li makhocha ma tele ene loko li ka li makhocha ku na lama mo a ma nga swi twisisi kahle hi xona mo twa van'wani va ku ma ku eyi a ve na timoti ti pfumelini ku a landziwa byi loko za ku pfumela vo timoti

swi nghozi ngopfu ku ka u nga chuhi na de swi hlongorisi sathani tilweni xi ku a ni chuhangi xi xi landza xikwembu xi fika xi ku xi ku eh ya loko mi hi vona hi ri so hi na problem a swi hi khomi kahle leswi endlekaka la tilweni leswi lista leswi lista leswi lista wata xikombo xi endleni laya a ni tsundzuki va ku exilweni tilwini kona sathana ku ve kusuka nyimpi tilweni lama ma yimelelaka xikwembu malwa malwa na lama ma Magenge ya Sathana a va ku Lucifer hi nkarhi wa kona a li nge se cinca vito ivi ku lwiwa na vo na vo Michael ivi ku lwiwa se ma hluliwa vo Sathana se va ma cukumeta ma suka tilweni ma wela hala hansi. a ku ri hansi ka rhi wa kona a ku nga ri misaveni a ko wa hansi ma wela hala hansi power yi vhe yi va yi yi helini a ni tivi laha ku loko ro a ri yo wina nyimpi liya a ri ya sungula hi ku endla yini ku tirhela vaakatiko a xi ta endla munhu alright a ta ka yi nga hanyeki hinkwenu heyi a ri winini sathani a wu ta bongo hi timoti va ku ha jelazi heyi kam a n'wi voni luya xa movha wa xi nga ku vavi ya a hi ta fumiwa hi ndlela yin'wanyana va xi cukumeta va xi cukumeta emisaveni yi vhe yi va yi chayini ya tilo ene a xi cukumetiwangi xirhuwani xicukumeta u na group ya xo leyi a yi nga hloliwa se xikwembu siku rin'wana xi decide ku why ni nga hungasi ku endla misava mara se xi endla va ta xi sampula hina xi ku a ku ve na ku vonakala a bibeleni ve ri se ku vonakala ku va kona a xi sendla dyambu xa ha ri le kusini xi ku a ku hina ku vonakala ku nghe hi timoti xi endla endla swilo swi swa swo a ku hina laha ku omeke yini yini yini yini ho thwa ri pela tlherixa ku ri ha dyambu i vhesa ya pastor xavo yana le ka society ya xona eh ri pela tlherixa hi day three xi wa ni nga endli dyambu wa ta u rhangi dyambu ka hi day one u ka u ri bexinya ya mina hambi ro koneketiwa mindzilo a wu ta hupa ku penga xo xi ri biku lowu nghena xi endla dyambu xi endla n'weti se xi swi vona xi ku okay wena u ta fuma nhlekani wena u ta fuma navusiku xi endla endla swilo hinkwaswo se xi hetelela xi vitana mahisa lama man'wanyana xi why hi nga endli munhu hi xifaniso xa hina xikwembu xikwembu xi xi sonyana like xi na mavoko xi na minenge xi vete hi xifaniso xa hina a ni tivi ku ma hlamuli ma ku yini ne mara munhu u vuya a endliwa va endla diza tin'wana ve adam se va ti faka ntangeni ha ti hamba ti jikajika laya ti jikajika laya siku rin'wanyana va ti tekela va ti tekela rimbambu va ti endlela girlfriend or tiphapha va tikuma liyimini laya. skinny ri yo tsiribya diki ya leri rhambu ra marhambu ma mina ni ta n'wi vitana wansati munhu loyi dasa swi kahle ku loko wo va u ri na froetimo to hamba ku wansati i nga tali andzwisiwo lebya byo chansa loko wansati i ri lowu e lika ri vula nsati wolowo

dia palms ndivakati tshama vo ma-six months va dyi rivala hala palms ma twa ngo ku tindi lun'wana kasi va karhele dyo thembisa didedo ma ba tona loko se dyi nwi moya le dyi vuya thembisa dyi vuya nga vuxixi bya ngopfu se na laha va karhele hi lotilwini ku e-e damani no no no no no no ri fika ri kuma evha wa ku njhani la ntangeni a ku kahle um ri ku mahasi ma ma pfumelele ku dya swilo leswi hinkwaswo va ku e handle ka nsinya luwa u nga laha xikarhi ve te hi nga wu dyi loko wa ta ku why. ma tele ngo lama so hi timunhu ma tele ngo like sweswi ni ku byela ne ni ku timoti loko u ri na mina a tigigini behavior one two three hi ta va kahle ngo wa swi twisisa detail leyi ti fika ti ku ah, detail leyi n'wana i nani ti fika ti wata why jiwani yi nga lavi ku endla one two three yo ku phuntisa yi chava ku leswi busy swo sa tani loko chaku mi ta tlhariha i murhi wa vutlhari lowu wa dyiwa kumbe ni ku dyeni wona ene ne ni ehleketa ku xilo lexi endlaka ku sathana li nga fi ne li tiva ku ku endliwa yini ku munhu a nga fi a hanya forever li swi endlini that's why li nga ri ku feni hi timoti wa twisisa phela wa ku vo hina sweswi loko wo ya kruger u fika u vona ti tinyarhi maybe swiharhi se swi dyiwaka ti-zebra wa byela ku hambiloko a ku ri mina like u ri na miehleketo ya munhu a ni to huma la kruger ni ya le handle ku nga hava tiyingwe ni ya ti hanyeni ni ri free what is this i ku tirhisa miehleketo ya munhu mara swo swiharhi leswi a swi swi teli ku huma laha u ya hala handle. na to sweswo luma swa tiyingwe ne a swi to why nga humi hala handle ku nga na vanhu vanhu va tsandzeka no tsutsuma a hi ta va khoma hansi mpfula a swi a swi swi teli hi mhaka ku swi pimiwi ku swi ta va swiharhi swi swi ni ku mihleketo ya vuharhi like yi helela laha se ni hleketa ku na madintsumi ne ma nga ma kha ma titwa swa ku me loko a ni ri munhu a ni ta endla yini yini ene hina swi nge he teli mhaka ku hi vanhu.

a dya hi timoti loko a dya ne a a kuma ku a swibede se a landza dya nuna wa kona a fika ku haveri eh, eh, a ni ri na na un'wana laha u ri nsinya lowu wa dyiwa dyani se va dya nsinya lowu se va kota ku swi voko a va ambalanga that's why madindzwana ne eh, na na madimbuti madihomu madidonki a ma dyangi nsinya lowu a ma titwi a ma a ma mbalanga a swi ma endli nchumu mara hi ku munhu u dyini i boheka ka ku i tshama mbale xikipa xa black leopard va za va ku chinge xihwalo i dlayisiwe la nga dya loyi a ni fanele na homu sweswi a ne ri free ku penga ri va khocha loko danana ivi loko se va dyini himpeni mahlo ma pfuleka a li nga hembi tin'weti ma pfuleka matihlo ivi se va swi vona ku a hi mbalanga va ringeta ku lavalava matluka va thibatiba. a va nga swi tivi swa nyumisa swilo leswi se xi ta xikwembu laha ntangeni dyi xi twa adamu se xi kodya dya tumbela xi xi ya adamu i kwihi ka mu dyiwani balangi ku e i twimani a ni tisi swi vava ngo leswi eh, phaya khoto ne swin'wana ma ku vutisa ma kha ma swi tiva ku mala ku twa wehe u twi mangu ambalanga hi ku khale u ri kwala tangeni hi ku tiseni la girlfriend kwala tangeni wongo vula ngo wa mi tisa munhu o ka nga mbalanga u twi mangu

ene ne aliyimangi sathane naye livhele ku eyi a yi chayini limangheneleni vo kayini li dyondza ku dlaya nga ku dyo munhu wo sungula ku dlaya a bibeleni tiva na enga liya tiva na jealous liya
ya ti dlaya avele why magandzelo ma ye ma ya hehla va ri i i xitayela xa loho lexa xa khale sati a li cinci xitayela. ri ba hi xitayela xin'we ri tshame ri byela yesu ri ku bror loko ri ku mun'wana wa xikwembu n'we um ni khidzamele nyana katsongo ni ta mi nyika swilo leswi mi swi vonaka laha hinkwaswo xi ti yimise henhla ka tshava ni ta mi nyika swilo leswi mi swi vonaka laha hinkwaswo just ku khidzamanyana What is this? Eh. So na na na namuntlha na sweswi laha ba swona ta gat mali ni ta ku endla u duma. Eh. Loko ntsena wo vula ku eh sathana i hosi kumbe u gandzela mukombi yaliya ya hava. ni vulavule timinasi tingani mi nga misi episode two hi ta yisa mahlweni um gondzo ra ra satan hi le ka johnson makamchani okay um eh, hi na xitiviso xa yini police report yi ta hamba yi va kona hi ti-tuesday va ri loko va reporta hi friday um se swilo swi va swi fambi ngopfu cause ti-incident to tala na ti-accident to tala ti humelela ngopfu hi weekend so va kombela ku va hamba va hi tisela ti-report hi ti-tuesday i yini xin'wana hi nga xi siya ku xi tivisa